Salam mähriban adamlar. Bu gezek syrlygy tutan kompaniýalar barada wideo däl-de, hakyky bolan bir waka barada wideo çykaryldy. Bu wakany öň eşiden bolmagyňyzam mümkin, sebäbi bu bolan waka dünýä ýüzünde örän meşhurlyk gazandy. Waka şeýleräk bolýar. Bir müň dokuz ýüz segsen birinji ýylda Hindistana dünýä inen Saru Birrleýiň bäş ýaşynda öýünden uzakda galyp, ýigrimi bäş ýyldan soň öz dogduk mekanyna dolanmagy baradadyr. Bir müň dokuz ýüz segsen birinji ýylda Saru Birrleý garypja maşgalada dünýä inýär. Haçan ol kiçijekkä kakasy, ejesini we çagalaryny taşlap gidýär. Şol sebäpli onuň ejesi agyr işlerde, gurluşykda işlemeli bolupdyr. Zarunyň ýene-de Gudy atly özünden uly dogany bardy. Ol hem şol wagtlar öýe pul getirmek üçin demir ýolda wagonlary süpürip, azajygam bolsa pul gazanýardy. Bir gün gije ejesi hem işde güni Gudy wagonlary süpürmek üçin işe gaýtjak bolýar. Şonda Sarunyň ýeke özi öýde galmagyna gorkup, doganyna öz ýany bilen kitmegini haýyş edip başlaýar. Dogany hem ahyry göwünli-göwünsiz ony alyp gaýtmaly bolýar. Doganlar demir ýola baryp işläp başlaýarlar. Birazdan Saru ýadap, demir ýoldaky bir oturuşlarda ýatmakçy bolýar. Dogany oňa şo taýdan hiç ýerik gymyldamazlygyny, birki sagada geljekdigini berk belläp işini dowam etmäne gitýär. Birnäçe wagtdan soň Saru gözüni açyp görse, doganynyň ýokdugyny görýär. Kiçijek Saru bilesigelijiligi bilen wagonlara münüp doganyny gözleýär. Ahyrynda gözläp ýadansoň bir wagona münende, birdenem Otly ýöräp ugraýar. Kiçijek Saru nämäň näme bolýanyna düşünmän, Otlynyň gapysyny açyp çykjak bolsada, oňa güýji ýetmän, ahyrynda Otlynyň içinde uklap galýar. Ana şo taýdada Sarunyň öýünden uzakdaky ýigrimi bäş ýyl başlanýar. Ol otly Sarunyň öýünden bir müň bäş ýüz kilometr aralygy geçip Kalkutta barýar. Saru otludan düşüp daş-töwerege aýlanyp, näme etjegini bilmeýär. Onsoň ol köçelerde gezip ýörşüne, ahyr öz ýaly çagalaryň köçede ýatyp ýaşap ýörenlerini görüp olara goşulýar. Bir gün köçedäki ýaşap ýören çagalaryň ýanyna erbet niýetli adamlar gelip, olary tutup alyp gitjek bolýarlar. Şonda Saru zordan gaçyp ýetişýär. Kiçijek çaga ýene-de köçede iköz aýlanyp ýaşaberýär. Günlerde bir gün Saru köçede durup, kafede iýip-içip oturan bir adama seredip, onuň iýip-içip oturan hereketlerini gaýtalap başlaýar. Oňa gözi düşen adam Saruny öz ýanyna çagyryp, ony naharlaýar we onuň nirde ýaşaýandygyny, ejesiniň nirdedigini soraýar. Kiçijek Saru hiç zat bilmänsoň oňa jogap bermeýär. Ol adam eýýäm onuň azaşandygyna düşünip, ony polisiýa alyp gitýär. O taýda-da şol soragly berlen Saru hiç zat bilmeýändigini aýtýar. Şeýlelikde, polisiýanyň işgärleri Saruny ýetimhana ýerleşdirýärler. Ýetimhanada Saru bir ýyl ýaly wagt şu taýda bolup, Awstraliýadan bir maşgala ony ogullyga alýar we oňa şeýle gowy seretýärler. Saru Awstriýada okuwa atnaýar, ýokary bilim alýar. Ol maşgala Sarunyň ýany bilen ýene-de bir Mantoş atly oglanjyk hem ogly alýarlar. Soňra Saru ulalansoň näçe ýyllap internetde Google Earth kartasy bilen öz hakyky öýüni gözleýär. Ol öz dogduk mekanyndan bir zatlaryň ýadyna düşjekdigine ynanyp, demirýollaryň aralyklaryny ölçäp ugraýar. Ahyrynda şeýdip bir zatlaryň üstünden barýaram. Ol birazajygam bolsa şol öýleriniň ýanyndaky demir ýoluň bir harpdan başlaýandygyny duýýan ýalydy. Bir gün gije ýene-de internetde kartada öýüni gözläp otyrka, bir kiçijek obanyň ýanynda Burhanpur atly demir ýol menziliniň bardygyny görýär. Onuň töwereklerini dügerişdirip ugraýar welin o taýda onuň kiçi wagtynda oýnan fontanyny görýär. Ýene-de töwereklerini görüşdirip ugranda, onuň kiçi wagty ýadyna düşüp başlaýar. Şeýdibem ol öz dogduk mekanynyň Hanwa diýen ýerdigini bilýär. Iki müň on ikinji ýylda Sarug Hanwa gidýär. Ol o taýda ýaşaýanlaryň ýigrimi bäş ýyl mundan ozal öz ogluny ýitiren bir zenany bileňzokmy diýip sorap guraýar. Ahyrynda bir zenanyň bardygy aýdylyp, onuň ýanyna äkidilýär. Sarugynyň ejesine başda hiç zat aýdylmasa-da, Saruga seredip onuň öz ogludygyny duýýar. Ony gujaklap bagryna basýar. Allajan, eje diýlen ynsan nähili gudratly ýaradylypdyr. Şeýlelikde Saru oturyp bir-birden bolan zatlaryň ählisini ejesine gürrüň berýär. We hälki Sarunyň oglan dogany Gudzi bolsa, şol gije Saruny gözläp otlynyň aşagyna galyp heläk bolupdyr. Ejesi näçe wagtlap Saruny gözläp ahyrynda-da diňe Hudaýa bil baglap bir gün geler umydy bilen ýaşamaly bolupdyr. Saru soňundan ejeligi bilen hakyky ejesini tanyşdyrýar. Şumat, Saru Awstraliýada ýaşaýar we öz hususy binsini ýöretýär. Ol wagtal-wagtal öz hakyky ejesiniň ýanyna baryp gaýtýar. Ol hakyky ejesine öý alyp berip, Her aýda diýenden näçe pul ugradyp, gowseredip ýaşatýar. Sarunyň başdan geçiren durmuşy şeýleräk bolýar. Bu waka bütin dünýäde, hasam Hindistanda we Awstraliýada meşhurlyk gazandy. Saru bu ýaşan wakalary barada iki müň on üçünji ýyly kitap ýazýar. Onuň ady iňlisçe A Long Way Home bolup, türkmençe Uzak ýol atly kitabydyr. Iki müň on altynjy ýylda bolsa bu bolan wakany kino düşürýärler. Ol iňlisçe Lion, türkmençe Ýolbars diýen kino bolup, tomaşaçylar tarapyndan gyzgyn garşylanan kinodyr. Şol sanda köp sanly baýraklara hem mynasyp bolandyr. Eger görmedik bolsaňyz görmekligi maslahat berýärin. Gaty gowy kino bolupdyr. Iki müň on dokuzynjy ýylyň aprel aýynda Saru bir çykyşda açyklamalarynda, indi ol bu gezek taşlap giden hakyky kakasyny hem gözleýändigini mälim etdi. We şeýdibem wideomyzyň soňuna geldik. Hoş, sag boluň!